Oň üçin bu gün e, dairesiz graflar barada gürleşeris. Dairesiz graflar näle bolýar? Ýakyn çyzmak üçin biraz garaşaýyn. Hmm. Grafda bilşiňiz ýaly verteksler, nodlar bolýar. Bir hem şolar baglaýan edge'ler bolýar diýipdik. Bularyň hem directed we undirected şekilde ikiye bölünýär. Eger-de berlen edge'iň bir direction bar bolsa, ýagny bir ugry bar bolsa, onda buna directed graf diýýär.

K dört şunuň ýaly bir zat bolýar. Her bir iki nodyň arasynda bir edge bar. We şeýlelik bilen n köpeltme n minus bir bölme iki sany edge bolýar grafymyzda. Ýa kaýçym ýaly bir ýerde eksponensial sany cycle bolup biler. Onuň üçin cycle näet hemmesini tapmak MP hard problema bilşimiz ýaly. Ýöne bize er soru şunuň ýaly bolsady. Grafymda liboy bir cycle barmy? Perdede gurulýan graflamyz ilki başda zat grafla bolup biler. Ýagny gaty kompleksli girip oturmaýly. Simple grafla. Simple graf näme bolýar? Iki sany nod arasynda birden köp edge bolmaýar. Ýagny multi edge bolmaýan graflary simple grafla diýýär. Simple graflarda bir sany graf berdi diýen. Şu grafda cycle barmy ýa-da ýokmy? Eger bar bolsa-da liboý bir cycle tap diýen sorag bolsa-da eger undirected grafda nädip çözüp bilerdik? Saýklyň barmy ýokdugyna bilmek gaty aňsat. Näme üçin diýseňiz, grafdaky eşleň sanyny sanarys. Eger grafdaky eşleň sany grafdaky werteks sanyndan köp bolsa, onda hökmany ýagdaýda bir sany saýkl bar diýmek bolýar. Muň proof-una girip oturjakka, ýöne aňsat proof-a, ýagny bir sany 3-de n minus bir sany edge bolsa, ýagny connect şekilde etip boljak. Ýagny n sany nody n minus bir sany edge-de baglaýas. Bu 3 orta gelýär. Bu şu 3 üstüne liboy bir iki sany nodyň arasynda indi edge salsak, hökmany ýagdaýda bir cycle orta emele gelýär. Onuň üçin hem eger graftdaki, underrated graftda

Pernet näme diýmek bolýar? Diýeli şu notdan başladyk we şuň bütin goňşularyna seretýäň. Bütin goňşulary şular bolsun. Şulardan visited edilmediklere gitýäň. Pernet, ýagny gelen ýerime pernet diýýäs biz e, DFS-de. Gelen nodum şu taýdan, şu taýk geldim. Onda ýagny bu ýan visited bolan üçin şeýdip ýerime gitme gibi şansym ýok. Onun üçin her gezek e, duran nodumdan visited bolmaýan bir sany goňşyma gitýän.

Şuna gitip bilen ýöne gelen ýerime gitip bilemok. Ýani parent e, ýa-da türkmençesi wekil ata bilemok näil bolýar. Parent diýýärse. Şonuň daşynda hemmesine gidip bilýän. Visit edilen bolsa liboý biri on nota da saýka tapdym diýmek bolýar. Visit dä bolsa da şuda git arkan gidip bilýän ýok. Gitýän meselem. Diýip seretdim. Soňra muň pärenç çak, muňa daşynda çak gitip bilýän. Bärik gitdim. Bärik gelemde soň pärentim daşynda. Bir minut. Skype-dan. Okey. Evet, ýazdyrýan. Mesele ýok. Oň daşynda da çak gelende de bir sany cycle tamamladym diýmek bolýar we şu ýoldaky rekursiw şekilde defes eden bolsak, meselem, hemme ýoldaky notlary çykaryp bileris. Meselem, puştak giten ýagdaýynda, meselem, hiç hili cycle ýok deýin. Onda ýoldaky notlardan içine A, A nodyň ID-lerini save edýäli. A, B, C diýen. Puştak geldim. Muň başga parent daşynda başga bir gitjek ýerim ýok. Onda DFS-de, ýagny gitjek ýerim ýok diýip, enki ýerime gelýän, return etýän. Şu zatda ýene Jane Podian listimde listim bol elimdäki şu wagtky päsimdäki aktiw päsimdäki A B C boldy. Soň Jane Podian B geldim. Indi başga goňşyna geçip görýän. Otagda şey gelýän ýerden ýene post gaýtýan. Ýagny DPS-e rekursiýa şekilde ýazaňyzda girende goşýar, çykanda da pop back etýär şu wagtky vektor ýa bir alsaňyz. We bu cycle ankaltyp bilen tapyp bilýäňiz underrated graflarda. Direct graflarda näme üýtgeýär? Aýtmady ýaly şunlar graf. Aslynda Underact bolsady cycle bar bolardy. Ýöne şu wagt cycle ýok diýip görünýär. Bunda näli? Meýdeş ideýany apply etip bilmerismi diýip sorap bilersiňiz. Gynansakda ýok. Meselem, şunuň ýaly bir berip bilerin. Example. Şeýle bolsady. Meselem, şeýle bir zat diýeli. Şunda grafda meselem başlaýan bärde meselem diýdim, islän nodunda başlap bilersiňiz, tapawudy ýok we cycle tapýar. Ýöne meselem eger-de DFS-im şu notdan başlasady, bu nodum gelerdi, şulary visit ederdi. Sonrasynda-da aslynda gutardy algoritmam diýip, indiki wise edilmeýänini gitjek bolsadyk, meselem, bärden başlasadyk, indiki stepde, onda stak gelerdi we gitjek ýerim wise edilen diýip, cycle bamyka diýip bize dönerdi. Aslynda ortada cycle ýok. Bu mesele nämeden gelýär? Biz şu iterationa giren ýagdaýymyzda şu reset etýän notlamyza diňe bir ýa-da nol şeklinde ID bermän, şu wagtky başlan resetimiň bir san bersedik işläp bilerdi. Meselem, näme diýjek bolýan? Şu taýdan başlan ýagdaýymda şu taýdaky reset eden notlama 1 diýip san bereli. Şu wagt birden başlap, hemmesine-de liste etdim, 1 diýdim. Indiki başlajagymyza 2 şeklinde. Ýani 2, 3, 4, 5 edip gitýär. Ýani her DFS-i bir notdan başlap, bütün hemme notlary gezip bolamdan sonra, şolar ID-lerini berenden sonra, indiki liste edilmeýän notdan ýene başlajak bolsam, oňa başga bir ID bilen başlasam, We haçanda wise edilen noda gelen ýadan ýagny bir san berilen bolsa şoňa wise edilen diýmek bolýar. Men şu wagtky meselem iki diýdim. Bu wise edilen noda geldim. Eger şuň ID-si bilen meniň ID-im match etýän bolsa ýagny deň bolsa şonda cycle tapdym diýmek bolýar. Oň daşynda cycle tapmadym diýip return etip bilen arkaýyn. Eee Umyt etýän düşünendirsiňiz diýip. Ýa-da kodlamasyna-da giren. Näme diýmek bolýar? Bir notdan random başlaýan ýene bir aýtsam. Muň geçip biljek hemmesini ýaňky aýtşymyz ýaly traverse etýän, gezýän. Bärde parent ýagdaýyna gitmegine gerek ýok sebäbi Not, Ersle Directed bolan üçin diňe ýokardan A-dan B-ä gidip bilýär, B-den A gidip bilemzok. Ýöne şunda ýaly edge bolsady, eýýäm bir parentine gidip bilýän bolmaly ki, cycle orta çyksyn, sebäbi cycle biz tapmaly muny. Onuň üçin parent kontrol etmemize gerek ýok. Notdan başlaýarys we gidip biljek hemme notlaryna ID berip başlaýarys. Şu wagtky aýdymyz bir bolsun, bir bilen başlaýar. Hemmesine bir berýär. Gedilmediklere. Eger liboy bir ýerde gedilen bir noda denk gelsek, şoň aýdysy bilen meň şu wagtky elimdäki aýdy deň gelýän bolsa, tsaky tapdym diýmek bolýar. Ýagny, eger-de şudan başlap başlap ýene şudak gelýän bir saýkyl bolsady, men şudan bir bererdim, bir bererdim, bir bererdim. Bir berip, bir berip. Şudak gelende ýene-de whistle şekilde tapdan tapardym bu nody we aýdysy hem denk gelenseň maňa Bu saýta tapyn diýip arkan aýdyp bilerdim. Şu saýtyň üstündäki liboý bir notdan başlap bilsem, liboý şu taýdan başlasam hem men şu saýty tamamlap bilip, ýene özüme gelip bilýän. Saýkl diýmek zaten gidip aýlanyp özüne gelip bilýär diýmek bolýar. Onuň üçin haýsy ýerden başlamyzyň bir tapawudy ýok. Ýöne meselem başga bir ýerden gelip şuňa baglanýan päslerem öňüni almak üçin bärde beşi başga saýkl bardyr. Ýöne şutaýdy aslynda. Wise etdim diýmek meňki Underrated graflady nämedi? Wise eden bolsam hem cycle bar diýmek bolýardy. Sebäbi gelendirin hökman bir şekilde. Ýöne bu ýerde tersine eger wise eden bolsam ID-lerini seretýän eger deň bolsa onda cycle tapdym ýogsa hem tapmadym şekilinde dowam etýär. Indi kodlamasyny ýazyp bileris.

defense näme etýär? Eger-de şu noda öň lise edilen bolsa şu wagtky ber oturan current ID'me deň bolsa onda cycle tapdym. Found cycle. Eger-de şu wagtky e, ber oturan ID'me deň däl bolsa, ýöne ýene-de visit bolsa, ýaňky ýadyň üstünde başda bir berip çykdyk, soň iki deň gelen bir bir

Deň-dä bolsa we ýene-de wise edilen bolsa onda yzyna dönýär ýa-da aýdyberip dowam etýär. Isleseňiz ýanyna hem saýkaly ýolda save etdireli. Belki saýkaly çykartdyrarys. Vektor aljak men munuň üçin. Stagem alyp bilersiňiz. Diýişimiz ýaly wise edende ýani şu DFS-e girende push

Diýýär ki, bir, üç, dört. Ýagny bir, üç, dört. Hmm, dogry. Meseläni tapdyk. Geldik, şuňa aýdy berdik, bir diýdik meselem. Soňra bäri gitdik. Muňa aýdy berdik, bir diýdik. Muňa geldik, aýdy, aýdymy şo bir berip otyrdy meselä. We ýüzümiz dolandyk. Indi bir tarafa gidemizde bir berdik. we dörde geldik. Dörtden sonra bir berdik. Üstad gelemizde bir bilen match etdi. Yani dedi ki men cycle taptım. Yani şu wagt giren ýagdaýymyzda bir bersek, çykan ýagdaýymyzda da başga bir san bersek.

Şu an aktiw bir şekilde cycle pathymyň üstünde ýok. Meselem. Ýagny şuňa bir berdim, bir berdim, bir berdim. Izme return edemde şuňa 2 öwürdim. 2 öwürdim. Izme öwürdim, bärik geldim. Bu gutarmady, bütün goňşular gutarmasyn 2 berýän. Bärik gelemde ýene bir berdim. Bärik gelemde ýene bir berdim. Şutak gelemde bärik 2 deň gelmedi. Onçu ýene return edip 2 berdim. iki berdim, muňam gutardy iki berdim. Hemmesi iki iki boldy. We soňrasynda başga zatlar üçin hem aslynda mesela başga ýerden gelen ýagdaýynda da şuňa iki bolan üçin muňa girmek peýdasy ýok. Çünki bärde ID bermemize gerek ýok. Diňe bir bilen iki berip geçsek, ýagny diňe bir we iki bersek bütin problemany çözýär. Onun için bu has ýeňil bolýar. Yani şu taýda current ID diýen ID-den kurtulyp bileris. Pozup bileris. Arkaýyn. Noda giremizde 1 diýäs. Çykamyzda da 2 diýäs. Ve eger de şu noda gelen ýagdaýymyzda renki eger de bir bolsa, şu aktiv bir şekilde päsimiň üstünde bar bolsa,

Şu mesele bar. Şo birden başladyk, birden ikiä gitdik. Ikiden üçe gitdik. Üçden dörde gitdik. Dörtden ikiä gitdik. Aýlanyp. Reňki bir, reňki bir. Aktiv şekilde bir. Eger çykan bolsa şunda reňki iki bolýatdy. Aktiv bir şekilde geldik, dogry cycle bar, aktiv bir şekilde. Ýöne cycle-myň başyndaky uzynlyk bize gerekýär. Ýagny şeýle bir path-den aýlandy, aýlandy, aýlandy. Soňam şu tarapdan yzyna dolanyp gelipdir, şu zada meýdaşyny alyp tapdy. Ýagny biziň saýkylymyz aslynda şu tarap. Bärdäki uzyn päs bize gerekkä. Mundan kurtulmak üçin ýa-da mundan dynmak üçin näme edip bileris? While-la şu nody, meselem şu şu noda endi diýeli. Endi gelýänçäk Wild'dan popba geçip çykartgy gaýdarys şübhäsi. Ýa iň soňky nod çykarsak şuny berer, başga reňke geçeýin. Iň soňky goşan nodyny çykarsam şuny berer, ondan soň muny berer. Ondan soň muny berer, muny berer. Şoňa şeýle bütün saýklyň üstündekileri berer maňa. Haçanda şu wagtky gelen noduma, şu wagtky duran noduma denk gelen ýagdaýynda-da Wild'i dynp bilen we şeýlelikde bütün saýklyň üstündäki nodlar elime geler.

Şoňa not diýeli meselem endi ýa-da not. Nody çykararys. Cycle-dan pop-back ederis. Ýa soňundan aýyrýarys. Eger-de şu not şu wagtky duran endime deň bolsa, deňdä ýadaýyny dowam etsin. Deň bolan ýadaýynda şular geldim diýmek bolýar we cycle dyndy diýmek bolýar. Muny daşyna çykarmaly, şeýle zat bolýar.

Lýuboý bir saýty tapyp bilýänmidi, arkaýyn gördük. Aýdýa näýledi? Şu wagt ara geçeýin. Not, sen nodumuzdan başlap bilýäs. Meselem, birden başlan ýagdaýymyzda şu tarapa gitdik. Lýuboý bir goňşusyna gitýän. Goňşusyna giden ýagdaýymda we renk berýän. Her girende şu noda bir diýen. Bütün goňşularyň gezip bolamda soň çykyp barýarkam iki diýip reňkini üýtgetýän. Bir diýdim. Meselem, şu tada birleşýän diýen. Girdim bir diýdim, bärik geldim, bu nodyň reňkine bir diýdim. Bu gitbijek ýeri ýok, onda reňkini üýtgetdim, iki boldy. Yzyma çykdym, bärik gitbijek ýeri ýok, iki boldy. Ýene yzyma geldim, muň goňşusy-da gitbijek, onda muňa geldim, bir diýdim. Muň gelen ýa-da indi, ýagny nol bolmadyk bolsa, eger visited bolsa, ýagny bir ýa iki bolsa visited diýmek bolýar, onda Birmi diýip soradym. Birinji soran zadym bir diýmek, äm şagyrt tapdym diýmek bolýar. Birde onda diýdim, iki, men oň gelipdirin, ýöne bu saýkal ýasamak diýmekdä diýip düşündim we yzyma çykdym. Munam iki etdim, munam iki etdim. Bärik geldim, muň gidip biljek ýeri bar, bir diýdim. Soň gitdim, bir diýdim, bir diýdim. Geldim. Öň diss edilen bir ýa iki, ýagny we özem, ýagny reňki bir. Bu diýmek bolýar ki, men cycle-ny tapdym. Onda şu ýoluň üstündäki bütin notlary çykar diýdim. O-da bir, iki, üç, dört, aýlanybam ikä geldim diýdi. Şu iki, iki, men şu wagt cycle-ymdaky lýuboý bir not diýdim. Onda menem diýdim, iň soňundan başla, şu wagtky aktiw elimdäki notlaň. Ilk soňky näme? Dört. Dört cycle-myň bir bölegi diýip çykar. Çykardyk. Üç, bir bölegi çykardyk, çykardyk. We aýlanyp gelen ýerim nire ikidi, ikinem çykarandan soňra while üç taýda şu wagtky gelen ýagny öň wise eden nodum bolan endi deň bolýar we while-yň içi gutarýar. Şeýlelik bilen bütin cycle-yň içindäki nodlary çykarýan we işleme tildigim o plus o of n plus m.

Soraglar çözüp bolýar. Meselem, näme bolup biler? Iň klassyk berilýäni schedule, course schedule. Ýagny näme diýmek bolýar? Eger-de sen A kursuny aljak bolsaň, ilki başda B kursuny okap gelmeli diýýär. Meselem, uniwersitetlerde bolýar munlar, prekwizit diýilýär ýa-da requirement diýilýär. Sen eger-de matematika ikini aljak bolsaň, hökman matematika biri alyp gelmeli diýýär. Ýa-da bir sany programlewini, programlewi, Data structure aljak bolsaň, meselem, data structure aljak bolsaň, hökmany ýagdaýda sen programni, programming bilmeli, program matematika bilmeli. Meselem, programming program matematika bir dersini alan bolmaly diýeli. Meselem, uzun ýerde oturjakka math bolmaly. We bu grafda, ýagny eger-de liboý bir disakl bolsady, onda bir hiç hili satisfy etip bolmazdy we bu sistema ýalňyş bolardy. Ýagny Sen data strakt çalmak üçin mäs almaly, mäs almak üçin başga bir zat almaly, başga zat almak üçin munam bolmaly, munam bolmak üçin munam bolmaly. Eger grafda cycle bar bolsa bu sorag zaten berilmerdi. Ýöne hiç hili cycle bolmaýan garantiýa etýär we bizden islenýän zat kurslar şeýle bir orderda ýa-da şeýle bir e, fitrde al ki, şeýle bir e, Orta diýen türkmen sözi kän kelläme gelmedi. Şeýlelik bilen hemmesi ilki başda öňdäki requirementlerini, ýa-da prerequisitlerini tamamlan bolsun. Meselem, şeýle example örtdür. Bir alma üçin, pardon, ikini almak üçin ilki başda bir alam bolmaly diýýär. Bir alam bolmak üçin ilki başda üç alam bolmaly, beş almak üçin hem ilki başda dört alam bolmaly. Onuň üçin ilk başda Üç alýa, hiç hili prekwiziti ýok. Soňra dört alýa, soňra bir alýa, sebäbi üç alnan, mesele ýok. Soň bäş alýa, sebäbi dört alnan, soňam ikini alýa. Bärde impossible durmy haçan bolýa? Impossible eger hiç hili etip bolmaýan bolsa şunda aklis impossible çykar diýýär. Impossible haçan bolýa? Eger grafda cycle bar bolsa, Eýýäm impossible bolýar. Ýagny ony almak üçin muny almaly, muny almak üçin muny almaly, muny almak üçin hem muny almaly. Ýagny bir sany cycle bar bolsa grafda. Biz mundan graf ýasaýarys. Ilki başda şoňa deginip bileris. Has gowy düşünmek we çözmek, aňsat çözmek üçin. Näme diýýär? Ikini almak üçin bir alan bolmaly diýýär. Ikini almak üçin bir alan bolmaly. Bir almak üçin üç alan bolmaly diýýär. Ýa ýalňyşmaýan bolsam. Hawa. Soňam 5 almak üçin 4 alan bolmaly. Beş almak üçin 4 alan bolmaly. Eger de ştada bir cycle bolsa de, Duboy bir yerde meselem şundan muňa başka bir ID soňa muňa gelen bolsa, muň hiç ýerde orda tapmagyň e, mümkinçiligi ýok. Onun üçin e, Lýuboý bir, ýagny bu disconnected bolup biler, disconnected diýip bileris. Eger bir notdan başlap bir-birini hiç hili ýetip reach edip bilmeýän bolsa, onda biz disconnected diýýäs. Anderi graflarda esasan hem. Bärde disconnected, mesela connected komponentler beripdir. Şol connected komponentleriň lýuboý birinde eger-de cycle bar bolsa, onda bir schedule impossible diýip çykardyp bileris.

Şonuň üçin her komponenti çözüp çykaryp çykar ýerden çykaryberseň hem o da bir çözüm bolýar. Bärde görüşimiz ýaly ilk başda grafda cycle detection dan etmek bolar. Ýa ýadan algoritmamyzy ulanyp bileris. Eger liboy bir ýerde cycle bolsa, onda impossible. Indi cycle ýok ýa da indi näme bolýar? Onda elimizde direct acycle graf bar bolýar. Direct acycle graf bar bolsa da, topological sorting diýip algoritmany ulanyp bileris. ýagny bu bir sorting şekli grafda. Şeýlelik bilen, ýaňky aýtşymyz ýaly, bütin öwündäki almaly kurslary sorowdaky hemmesini alyp bolýar we asyl topologiki sorting ideýasyna gelsek, şol noduň üçin çykýan eşleri biz out degree, out eşle diýýär. Sanda da degree diýýär, ýani out degree, meselem out degree 4 berdi. Şun bütün out eşleriniň hemmesi menen öň eýýäm e, bir ýerde ulanylan ýa ýazylan bolmaly. Şolar hemmesi ýazanyndan soňra üstüne çyzyk atýas we notlary pozýas. Eger-de men out degreem 0 bolsa, ýagny hiç hili mende not çykmaýan bolsa, E çykmaýan bolsa, onda şondan soňra men şu nody alyp bilerin diýip, consider etýän. Aslynda şondaly şu soragy çözmek üçin esasan edilýär. Şu edge-iň çykdylarynyň hemmesini öňçe çözýän birinji Olar pozýan, ondan soň gelip men pozýan. Şeýlelik bilen bir sany order elime gelýär. Muny näde etip bileris? Muny DFS bilen etip bileris, BFS bilen etip bileris. Men pirimçe BFS has aňsat etmesi. DFS birazajyk triki. Onun için BFS kodlamasyny etjek bolarys. Hem sorag çözmek için. DFS, pardon, BFS şeklinde etjek bolsak, Ilki başda nädip başlap bileris? Q ulanýas strukturymyzda. Q-myza ilki bilen out degreesi nol bolan, ýagny hiç hili add çykmaýan nodlary goşarys. Bärde haýsy nodlardan hiç hili çykma edge ýok, out degrees nol? Üç we dört. Onda ilki başda algoritmamyzda üç we dördi Q goşarys. Şolaryň liboý birini listinde birinji setirde ulanyp bilerin diýip karar berýän. Soňrasynda üçi listime ýazdym diýeli ilki başda. Soňrasynda üçe giriş etýän in notlaryň hemmesiniň arasyndaky edge pozýan bir şekilde. Meselem şeýle bir grafym bolsady, bu-da bir dark, ýagny direct acycle graf. Onda üçi listime ýazan soňra üçi podýan men diýen, onda şoňa giriş ýapýan, bütin edgeleri hem aýyrýan. Bu edgeleri aýyrandan soňra bu e, giriş ýapýan in nodlaryň hemmesiniň e, degreeleri, meselem başga bir noda çykdy diýen. Autdigrilleri, meselem. Şuň kyn ikidi, ýöne şu wagt şu ejip adamdan soň şuň autdigrisi bir boldy. Muň kyn birtdi, meselem. Indi bolsa nol boldy. Menem diýýän, autdigrisini minus bir edemden soň hem maňa giriş etýän notlaň. Eger minus bir edemden soňra, ýagny bir minus edemden şu ejipleri aýyrandan soňra autdigrisi nol bolan notlawa bolsa şolary Q-ma atýan. Ola indiki orderinde bolup biljek potensial notlar diýip listimde durýar. Meselem, şu taýda 6 diýen ID-si. Şu taýda Q-ma 3, 4 atdym. Indiki atjagym 6 bolardy. We ýoluma dowam ederdim. Meselem, bu-da requirement-i Cycle bombasyn diýen, mesela şeýle bir zat diýen. Onda mesela 7 diýen. Indiki geljek nodum Q-da front alýan gerek. Q-da while Q boş däl bolsa dowam etýär. Front alýan 4 alýan. 4-den giriş ýapýan nodlary 5 we

Ýedini out e, indi in notlar bolanda soň bring out to use maly bolýar. Broşýan. Ondan soň ikiň aşýan şeýlelik bilen bu bir e, biziň üçin uýgun bir ordering diýip kabul edip bileris. Kodnamasyny ýazsak, näle edip bileris? Bize her bir noduň out degreesini tutýan bir value gerek, san gerek, ýagny näçe sany not çykýar şundan. Buram Şu noty podumdan soňra giriş ýapýan notlaryň listi gerek. Onda bir e joşanda näle joşup bilen? Gürden ve bir e çawulsa out degree of u bırakya ve ve de girýän notlaryň biri u diýip alyp bilen. Ýagny bize listi gerek bolan üçin vektor şeklinde tutýar. Out diýip bir sany

Eger de cycle baba seçilsin tas bilmez. Sebebi näme üçin diýseň bu not bu requirement hiç biriniň out degree nol bolmaýar. Onun üçin berdeki notlaryň hiç biri Q girmeýär meselem. O da doğru. Ee, o da bir çözüm. Ýöne bärde ýaňy indi cycle detection öwrenmek üçin ony ulanaýyn diýen. O bolar. Ýöne ýaňy içiňe dogry. Hiç bir cycle-däki notlar Q hiç açan girmeýärse out degrees nol bolmaýar. Onun üçin hem jogap tapamdan soňra bir ordering tapamdan soňra size eger n-e deňdäki bolsa onda jogap impossible diýmek bolýar.

indiki kandidat diýip alýan we şu listi arkaýyn çykaryp bilýän tä şakil ýok adymda. Şu arkaýyn göni tapdym çykaryp bilýän. Bärde çykarmaly başga ekstra zat barmy? Ýok. En hem 10.5 hem 10.5 işi göreli isteseňiz. Bärde ýöne Edge 2-den 1-e Ikini almak üçin ilk başda bir diýmeli. Onun üçin ejimiz veden no yu bolmaly. Sizden şey de okap biliriz. Dünki saatini görüp biliriz. Üç, dört, bir, beş, iki şeklinde verdi. Doğru gördüm ya. Başka bir çözme mod bilerdi. Print en ösem diye sonuçta. Ee, Nirä goýupdym men muny? Dogry, hemmesi geçdi. Öňki submissiondan görüp bilsem, ol ýerde keman aýdyşy ýaly çözüm hem bolup biler. Ine, diýşi ýaly. Topological sorting etýär, meýze şekilde.